Taiti oti Sir Callas ndiye murume muZimbabwe asingarwadziwi and anotaura chokwadi. Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are a returning subscriber, welcome back. So Mpata family iri kufara nezvakataurwa naSir Callas kupodcast yaZigo. E, asi yazodilita zvayo Mpata family. Taiti anyora achiti iye to be deleted. Hanzi naSir Callas tisaposte mari coz vanhu vane godo especially vanozviti mbinga vajaira kushandisa vanhu mahara taiti azonyora futi achienderera mere akati iye hanzi zita rangu riri mumbiya kumakereke uko akati futi iye taiti hanzi nyika yese yakungoita Zvemakapl zviri kufamba sei kumhiri kwaLimpopo uko. Ipapo manje ndopatiri. Saka taiti ari kufara ari kudedzera kuti iye ndiye akatanga nezvemakapl nakiki vamwe vese ngavagare pasi. Eh, the likes of eh, the Nyati family Tanaka naKim naRay anesu but nyaya iripo guys ndeyekuti zvemacontent izvi zvemacouple goals zvemacouple izvi zviri kufarirwa naTight zviri kunzi naSekala zvakatanga naTight naKiki inhema dzega dzega izvi zviri kuitika izvi zvemacontent zvemacontent emacouple izvi its everywhere guys vanhu vari kukoperana vana tait nakiki vari kutozvikopawo kune vamwe vanhu izvozvi zvecontent creator emacouple izvi saka vari kurwadziwa tait nakiki bcoz dzinyati family ndo imwe iri kutovavatisa vakapfeka bhutsu asi nyaya iri pakuti e, mukatarisa tanaka nakim naRay Anesu content yemacouple yavo yakasiyana necontent iri kuitwa natit nakiki yatit nakiki inoita kunge yemalula lula ezvemumachira zvinyadzi tit nakim vanonzani tanaka nakim narai anesu content yavo iri clean very clean vanogona vanoita zvavo zvemuchato life yavo chichi havakopi havazonyanyi kuita zvinozoita eh, tit nakiki saka nyaya iri pakuti e, sekalasi ngaadzikame kana akuri kuti ari kurwara ngaasarwara nepfungwa futi ngaadzikame mukomana toziva kuti ari kurwara but akunenge akurwara nepfungwa because zvaari kutaura izvo hazviko asade kutaura kwaasina kuswera zvemacontent creator emacouple zviri kwese even manigerians even varungu they are copying each other ndo nyaya iripo E, asi taiti azonyora futi kwekupedzisira achiti sekalasi murume pavarume kozi mumwe anzi, anzi kozi mamwe macelebrity enyu anotya kuuya kuuya kuti anotya kutaura kuti anotifolowa pajekerere but ariko kumainbox uku sekalasi abuda pachena kwete vamwe vanouya kuinbox kuzofuridzira kuzo saka apa E, Taiti ari kuzama kutiudza kuti pane macelebrities akawanda muzimbabwe anova follower anouya kumainbox kwavo achifuridzira but kuti abude pachena havadi kubuda pachena asi secalas abuda pachena saka tinongofara nekuti secalas abuda pachena so guys ndo nyaya yanga tati tikuunzirei bcause tait anga achifara ari kudedza secalas ndiye murume chai chai but nyaya iripo ndeyekuti tait nakiki especially tight mari anoziva pairi anogona zvake content tight but problem yatight nakiki they are not humble enough munongozviziva mega hatidi kuti titaure zvese but munongoziva mega kuti vakatangira kupi vanhu vaivasapota ndivanani but ukazovanzwa kana vakutaura vanokudza kuti we don't care about mazimbabweans hatina basa navo so iyoyo humbleness yavo ndiyo iri kuvaurayisa because mukatarisa Dzinyati family iri kuva iri kuuya zvisingaite ndo iri kutovarwadza because Dzinyati family iri kumhanya zvisingaite yakavanama yakavasona so guys ndo nyaya iripo iye yatanga tatikudzirei because iye tait naye ari kutofara ari kuzama kuti zviri kutaurwa nasecalas ichokwadi nezvimwe zvekuti ari kuti iye secalas abuda pachena asiyana nemamwe macelebrities anotisapota asi anotisapota kumainbox kuti vabude pachena kuti vanotitevedzera havadi problem ndeyekuti tit nakik vanozonyanya kuita zvinyadzi too much but mungatarisa vana tanaka nanakim nana raya nesu even the nyati family vanoita content asi avazonyanyi kuita zvinyadzi zvakaita sezvinoitwa natit nakiki e, tit nakiki havana basa vanongoti chero zvavaita as long zvichivapa mari so guys ndonyaya ngatati tikuunzirei tikuudzei because inenge nyaya yacho neyakutokonzeresa hondo yemarudzi because taiti atozvinyora akazodhirita anga achitofara zvisingaite nekuti secalus ava recognize avaone ati anovatevedzera thank you so much don't forget to subscribe